Ну, күп кеше уйлый, мәсәлән, безнең, безнең бетерән кешеләр, безнең кабинет бетерән кешеләр, соңрак священник, мулла була дип имеш. Вот. Мин куркам, безнең студентлар белән священник булу өчен, яки мулла булу өчен. Ләкин, менә шундый күп төрле бар стереотиплар безнең турында. Моннан тыш әле бездә бит әле бар теология дигән юнәлеш. Аның турында бөтенләй, мифлар, менә

Теологлар бик хисап санда ганда Хабибхалил Сәмигуллин булган икән, икән, һәм башка анда анда булган икән, Брая һәм Дреймов һәм башкалар. Ә чынлыкта Чынлыкта инде бу сүз менә инглиз телендә безнең бирелә religious studies дип, алма телендә ул менә, ну, баштарак куллан, беренче куллану алма телендә алма мичә, religion сүзен шактик сүндерә. Рус телендә салам калька, Соңрак религия дигән диннәрне өйрәнү, динне өйрәнү, дин турында фән дигән менә шундый сүзләр бар. Татар телендә мин әлбәттә үзем кулланам дин белеме дигән сүзне. Татар информда тәрҗемә иткәннәре бер вакытта диннәрне өйрәнү кафедрасы дип. Ләкин инде асыл гамәл шулай, дин белеме, диннәр турында белем, яки менә диннәрне өйрәнү өчен шундый бер фән. Теге менә бу фән турында, бу гыйльми юнәлеш турында материаллар күбрәк чыккан саен матбугатта инде алар чыгалар, татар телендә ниһаять күп булып.

Менә бу сүзләр бәлки сезгә таныштыр, аны икенчедә язабыз. Лингвистика бәйләре, бер телне белә, шул телләрне белми дигән мәгънәдә. Һәм бу бик тә кызыкһын, чөнки менә бу Макс Миллер ул чынлыкта булган лингвист, филолог, санскритолог, санскрит телен өйрәнгән һәм индолог, ягъни Индияне, Һиндстанны, һиндусларны, аларның диннәрен, яшәешләрен өйрәнеп, Анда Европа халкын, Европа халкын менә бик күп төрле яңа ачышлар белән таныштырган кеше. Һәм инде ул 70-нче елда беренче тапкыр куллана религиоведение стадия религион дигән сүзне, диннәр турындагы фән дигән сүзне. Ул инде алман милләтенә булса да, ул яшәгән, иҗат иткән Англиядә. Шуңа күрә аны инглиз һәм алман галиме дип әйтәләр. Һәм инде аның менә безнең фәнгә нинди өлеше, ягъни ул беренче булып Әйткән, менә диннәрне өйрәнергә кирәк. Диннәрне, ягъни бер динне генә түгел, ә э, диннәрне чагыштырып өйрәнергә һәм э, лингвистикада мәсәлән безнең бар бит татар теле, башкорт теле, үзбәк теле, алар берләшә төрки телләргә, төрки телләрдән тагын бер чам монгол теле, мәсәлән, дуңгыз телләре керә. Алтай гаиләсенә э, анда үсмер шундый принцип буенча ул диннәрне дә гаиләләргә берләштерә белгән икән. Моның өчен ул гармонида инде беренче чиратта диннәрне чагыштырып өйрәнергә, ягъни ясарга компаративистик тикшеренүләр һәм бу диннәр белеме тарихында беренче шундый очрак була, чыннан да диннәрне чагыштырып өйрәнү. Бу элек тә элек тә булган инде, әйе, булмаган түгел, ләкин ул вакытта дин белеме фәне булмаган. Булган. Аны тикшерүләр моның инде методлары шулай булмаган. Һәм менә бу шәхес безнең хәлебезгә нигез салып,

Диннәрне өйрәнү мөмкинме? Моның өчен исә әги тагын да тиңдәнрәк тирәнрәк сорау, христиан дине өйрәнеп буламы? Болар бит барса христианнар авыру кешеләре булгач, алар я протестантлар, я католиклар, монда әле атеистлар кадәр күп түгел. Һәм инде аларның теге үзләренең тиңдәнрәк сорау, алар үзләренең диннәрен шулай өйрәнә алалармы? Ләкин моңарчы инде ләкин шул беренче вакытта инде алар менә Шөгыльләнгәннәр беренче чиратта үзләреннән бик еракта булган диннәрне өйрәнү белән, ягъни безнең бу картинада сурәтләнгән Колумбның Америкага кунакка килүе үзе белән бу фиатор килә. Ну, бу шундый бик реаликә туры килеп торган картина билгеле. Үзе белән килә үстерә рухани. Менә бу бөек географик очышлар вакытында Ауропадан килгән сәяхәтчеләр үзләре белән китерәләр яңа диннәрне һәм алар үзләре белән яңа динне христианлыкны һәм үзләренең тикшерүләре вакытында көндәлекләрендә язмалар аркылы анда дөрес сәяхәтнамәләре белән алар шушы басып алган кунакка килгән җирләрендә булган төрле диннәр турында, халыклар турында мәгълүматлар калдыралар. Бу була Авропалылар, Авропаның Америка килү белән белән дә, Австралия килү белән дә моңарчы аңа кадәр шундый хәл безнең. Чит җиргә кунакка баргач, сәяхәткә баргач, андагы халыкларның диннәре турында мәгълүмат язу безнең булган. Мәсәлән, монголлар чорында, мәсәлән, Марко Поло килгән безнең анда монгол империясының башкаласына карап торырга. Яки безнең гарәп сәяхәтчеләре килгәннәр бу тирәләргә, мәсәлән, дә, монда булган халыкларның Дини ышанулар турында язып калдырганнар, культлар турында язып калдырганнар. Кыскасы, безнең бик озак вакыт дәвамында, 19 гасырга кадәр, фәндә барган шундый процесс, эмпирик материал җыя. Мәгълүмат җыела, җыела, җыела, инде ул мәгълүматтан уже баш әйләнә башлый, нишләп белмисең, һәм менә акчыкта баша килә идея, менә бу мәгълүматны инде системага салырга, эшкәртергә, аңларга. Һәм беренче чиратта безнең алда торган сораулар анда инде саф дин, дин каян килеп чыга, да, һәм диннең беренче формасы нинди дигән сораулар. Моңарчы бу сорауларны кузгаткан булса фәлсәфәне, менә 19 гасырда менә бу Мюллерлар вакытында бу фәнгә инде безнең бу сорауга җавап бирергә керешә безнең инде религиоведлар, дин белгечләре. Әйе, менә фән килеп туды һәм менә шушы фән безнең нәрсәне өйрәнә. Ну, шушы фән нәрсәне өйрәнә дигән сорауга җавап биргәндә без шуңа тиешбез. Дин дигән әйбер дөньяда ниндидер объектив рәвештә юк. Ягъни без әйтәбез дин димме? Мәсәлән, бар, менә дин, дин дигән сүз бар, әйме? Шушы сүзгә туры килгән объект дөньяда юк. Ягъни без барыбыз елабыз динне, ләкин без карар килеп Тотынабыз анда ислам диненә, христиан диненә, гарвастолара, католикларга, анда пастафареннарга, анда түбәтәйгә, мәчеткә, чиркәүгә һәм башка һәм башкага. Диннең элементлары бар, төрле диннәр бар, ләкин конкрет рәвештә менә дин дип тотып бирерлек әйбер юк чынлыкта. Һәм шул ук рәвештә менә без аерып, менә фәннәр дөньясына аерып, менә бу чиста религиоведение, ягъни дин белеме, диннәрне өйрәнү фәне дип әйтерлек берәй бер дәлил. Чөнки менә бу Мюллер мәсәлән язган дин белеме турында, ләкин ул беренче чакта филолог, аның кулланган ысуллары да шулай лингвистик ысуллар, ул диннәрне өйрәнгән лингвистик ысуллар ярдәмендә. Аннан соң безнең булган башка бөек дин белгечләре Дюркгейм, Вебер, Аннан соң китә безнең феноменологлар чорында. Тайлорлар һәм башка һәм башкалар. Алар шулай ук йә этнографлар, йә социологлар, йә тарихчылар, йә кемнәр, йә кемнәр, кемнәр. Кыскасы, дин белеме дигән фән, чынлыкта, аерым рәвештә ул юк. Ул бик күп төрле фәннәрдән тора. Дин фәлсәфәсе Дин тарихы, диннең социологиясе, диннең психологиясе, диннең антропологиясе һәм башкалар, бу башка һәм башка дигәннәр безгә бирә. Диннең феноменологиясе дигән мәгънәсез һәм билгесез бер фән. Ул фәнне инде тарих чүплегенә ташларга тырышалар хәзер. Һәм бар шулай мәсәлән, вөҗдан иреген өйрәнү дигән шулай аталган бер күбрәк, ну, атеизм чоры калдыгы инде. Диннең нәрдә сорау, да Алла бармы дигән. Бу сорау чынлыктан дин белгечләре тарафыннан тикшерелми. Хәтта бу сорауга бүген үзен хөрмәт иткән фәлсәфәчеләр дә кагылмый. Бу сорау провокационлы бирелгән. Чынлыкта менә религиоведларның берсе дә Алла бармы дигән сорауга җавап эзләгән. Фән моңа җавап бирә алмый дип санала һәм шушы сорауга һәр кешенең үзенең күңелендә җавап бар, аны ул үзенең күңелендә калдыра. Ә тикшерүләрдә без бу сорауга кагылмыйбыз дип аңлашылды. Һәм диннең фәлсәфәсе фәлсәфәсе дигән юнәлеш Ул нәрсәне тикшерә, аның өчен кирәк булган сораулар, Алланың барлыгы турында дәлилләр, андый исбатлаулар бар, фәлсәфи исбатлаулар бөтен тарих дәвамында төрле чорларда төрле фәлсәфәчеләр, галимнәр тарафыннан бирелгән дәлилләр бар. Аларны өйрәнү, аларның ниндидер нигезләрен өйрәнү, табигый дин дигән күренеш бар, ягъни дин ул, ләкин монда Аллага ышану бар, ләкин Аллага ышану ниндидер китап Калган кандидатлар белән инде дини идеяләр белән башка килеп чыккан. Менә шундый күренешләрне өйрәнү кебек нәрсәләр кешенең дингә сәләте, менә мин шушы рак юнәлешкә кереп барам. Кайбер кешегә ничек каян килә динилек дигән әйбер, ягъни фәлсәфи күзлектән чыгып инде.

Мең төрле, миллион төрле, ләкин төгәл җаваплар юк. Менә монда безнең Тайлер дигән шәхес булган, ул 19 гасыр ахырында яшәгән, 20 гасыр башында үлгән. Менә ул шәхес язган үзенең китабын, Первобытный культы дигән борынгы җәмгыятьләрдә культлар. Һәм шул китапта ул әйтә, диннең иң беренче формасы булган анимизм, ягъни рухларга ышану. Һәм менә ул үзенең китабында, китабы белән менә бу диннәрне өйрәнү фәнендә барга китерә шундый бер тренд, Без эзли башладык, безнең элгәре булган галимнәр эзли башладылар, эволюция. Ягъни, менә диннең булган беренче формасы, менә бер гади генә әйбер, табындылар итиганда бер рухларга, билгесез рухларга. Соңрак ул катлаулана барды да шул күренеш, безнең бара килде, анда ниндидер югары рухка табын, ягъни Аллага табын дигән бер идея булган инде. Әнки башы галимдә дә рух түгел, ә башта табын табынганнар татымнарга. Әнки табынганнар фетишларга. Әнки табынганнар иң әүвәлдән үк Аллага, ягъни кешенең беренче дине булган Аллага табыну, бер Аллага табыну, ә соңрак шушы бер Аллага табыну урынына килеп чыга башлаган мәҗүси ышанулар. Бу, конечно, кызык әйбер. Менә шушы идеяне, менә бу соңгы идея ул теге Дингә туры килә бит инде, чыннан теге без әйтәбез, Адәм галәйһиссәлам Аллаһ Тәгалә ышанган, ә ул Фиргавен Аллаһның бер пәйгамбәре, Аллаһның, әйе, шул дәрәҗәдә булган зат. Һәм инде католиклар да шулай шундый ышанды да, беренче кеше, әлбәттә, Аллаһка ышанды, чөнки Аллаһ барлыгын белгән. Менә шушы идеяны, проматеизм идеясы да инде бу, әүвәл кешеләр бер Аллаһка ышанган дигән идеяны үстергән Вильям Шмидт исемле галим, ул католик рухани. Ягъни аның тикшерүләре бик объектив булмаган, ләкин шуңа күрә инде аның теге соңрак тикшерә башлагач, аның инде әсәрләренең җитди фәнни нигезе булмавы ачыкланган. Һәм инде менә саф дин дигән күренеш, менә шуңа теге менә диннең менә ниндидер беренче саф формасы нинди дигән сорауга җавап эзләгәннәр 30 гасырда тарихчылар. Һәм инде аңа да җавап таба алмаган. Ә билгеле, чөнки Җавап табу өчен кешелек тарихының бик әүвәлге, бик борынгы фазларына керә кирәк, бу инде мөмкин түгел дәрәҗәдә, шуңа күрә без беләбез, менә монда булган мондый тарих, монда булган мондый тарих, без чагыштырып карый алабыз. Һәм дин тарихының кызык бер үзенчәлеге бар, диннәр тарихында булган уртак моментларны тикшереп, менә хәзер бара килгән диннәрнең киләчәген чамаларга була, аз-ул күпме дәрәҗәдә, теге без нигездә прогноз ясый алабыз, мәсәлән, безнең

Ана бар иде үзенең дини хәрәкәтләр. Әле теге үзләр теге легендар данлыклы хизбутахичылар, вахабичлардан кала безнең әле үзебездә теге көнчыгыштан килгән, теге Индиядән килгән, менә кришнаитлар бар, аларны инде шимбә саен бераз безнең кавымда алар бик популяр даими рәвештә яшәшчеләр. Вот менә аларның менә киләчәген чамалау мөмкинлеге аз бер бар. Социология дигән юнәлеш ул

Менә монда безнең бар ике кызык шәхес, Дюрген һәм Вебер. Веберның идеялары менә аны инде социология фәне бөтен юнәлештәдә бардыр ул. Уңай юнәлештәдә һәрберсендә бар инде ул. Анда инде Веберны ишетмә ишетмә кеше юктыр, аны җәмәгать белем дәресләрендә, мәктәптә йөртәләр хәзер. Менә аның идеясы ул протестант этикасы турында. Ни өчен Америка һәм Көнбатыш илләре илләрендә конкрет Германия, Англия бик зур үсешкә ирештеләр, дип әйтә. Дигән сорау куя ул. Һәм җавабын әйтә, нәрсәдә ди, чөнки анда протестантлык Протестант этикасы, менә бу дөньяда уңышка ирешкән кеше, теге дөньяда уңышлы булачак дигән идея, менә бу кешеләрне эшләргә мәҗбүр итә дигән ачыш ясый ул. Үзе ул алган кеше инде. Хәтерләмим, ул католикмы, протестантмы. Ләкин Алманиядә, әгәр дә мәсәлән, кайбер шундый бик Уж әйтәләр, ярый да, теге протестант апалар белән сөйләшсәгез, анда ишетеп әйтергә мөмкин, алар Мәсәлән, сез барасыз икән католик шәһәренә, анда бүленгән кайсы шәһәр анда күпчелек кеше католик, кайсы шәһәрдә күпчелек кеше протестант. Бу протестант кешесе шул апа әйтергә мөмкин сезгә католик шәһәренә барганда, фу, анда пычрак, анда католиклар дип. Анда пычрак сүзенә теге, анда чисталык, чыннан да теге протестант шәһәренә караганда түбәнрәк булырга мөмкин. Католик бер кешесенең дөньяга карашы ул башкачарак, ул бу дөньяга юнәлтелмәгән, теге дөньяга юнәлтелгән. Ә протестант кешесенең асылда чыннан да теге дөнья өчен тырыша, ләкин ул бу дөньяда уңышка ирешергә тырыша. Менә Вебер шушы ачыклаган һәм аның менә бу хезмәте бүген дә актуаль булып кала бирә, һәрхәлдә безнең Безнекан кешеләр өчен. Ә Дюргейм да шулай бына католик белән процентны чагыштыру ничек урын тапкан, ул әйтә, ни өчен аның данлыклы теориясе бар суицидлар турында, үзен үтерү күренеш турында. Һәм ул анда әйтә, католикларда үзен үтерү күренешләре сирәгрәк, ә процесслары күп күбрәк, чөнки католикларның бар чиркәү, алар чиркәүдә якшәмбе саен йөриләр, аларда чиркәү мөһим роль уйный. Арестантларда чиркәүгә адым саен, көн саен бару бик мөһим түгел һәм аларда социаль элемтәләр ул кадәр көчле түгел. Шуңа күрә анда кеше ялгызлыкка бирелү мөмкинлеге күбрәк, шуңа күрә анда үзеңне үтерүче үтерү күренешләре дә ул гомумән анда инде ул Франциядә булган күренешләр буенча караганда инде анда да шулай процентлар үзләрен күбрәк үтерә дигән. Ну чыннан да, менә карасагыз, Финляндиядә бар. Христа санганда китеп. Уңышка ирешү дисең, ул духовный як или материаль як?
Материаль як та кирәк шуларда. Шуларда менә дөнья белән теге ике дөнья шулай берләшкән, ул менә бу дөньяда шаны теге эшләргә кирәк. Ну, ул безләрдә түгел, мәгәр ул кальвинистларда конкретно кальвинизм юнәлешендә бик нык чагылыш тапкан, анда гомумән бар Идея предопределения, менә безнең язмыш алган дигерәгә тәкъдир, аларда бик бик югары дәрәҗәдә. Синең җәнлеккә керәчәгең, кермәячәгең дә хәл ителгән. Син нәрсә эшләсәң дә бер бер сүз әйтәлмисең. Һәм инде син бүген язмышка ирешкәнсең икән, син менә успешный кеше икән. Димәк, Сөйләдем дә кешеләр миңа. Менә ул кызык күренеш хәтта менә карасагыз, шул чорның бик күп байларына алар чын да протестантлар булган. Менә моңа ошаш этика ул бар безнең илдә булган шулай. Иске юлачларда, старообрядецларда. Һәм аларда ул чын да кызык күренеш, менә бик күп меценатлар Мәскәүдә мәсәлән, русскалар булган. Алар Второе свобода. Аларда шулай гына бу хезмәт идеалы үзгәрәк рәвештә. Католикларда э, хезмәт этикасы, хезмәт э, идеаллары бер яңа рәвештә э, уйлана башлый бары тик шул тугызынчы гасыр ахырында, егерменче гасырда безнең анда социаль өйрәтмәләр бура киләләр. Һәм инде партизаннар бу мәсьәләдә шәмдә алар киткән. Ну, психология инде ул шулай э, дин белеменең диннең психологиясе дигән әйбер ул бик кызык күренеш, чөнки аны бүген инде бигрәк бигрәк кенә үстерергә телиләр. Бунда безнең галимнәр Джеймс, э, Кларк һәм инде безнең данлыклы Фрейд та шулай ну, Фрейд инде бүген динне кысылган инде. Дин, дин, динне, дингә шулай кысылган ул инде Алланың Алла идеясына бара килүендә үзенең теориясе төзлегенне аңлаткан һәм инде аның дәвамчылары да дәвамчылар дөрес түгел, но Фром төн дә дөрес түгел. Фром инде шулай ук үзенең теориясенә кызып динне аңлата тырышкан. Менә бүгенге көндә менә бу юнәлештә кызык тикшерүләр бар. Бар инде безнең переживание, дини кичерешләр. Менә мәсәлән Джеймсның китабы ул Многообразие религиозных переживаний дип атала. Дини кичерешләр бар. Мәсәлән, без гыйбадатларны милли хистә кичерәбез. Яки, мәсәлән, без Менә шушы хисләр кичерткән вакытта баш миенең кайсы зоналар актив икәнлеген теркәп карап, менә шушы психологияне, дин белемен һәм нейротикшерүләрне бәйләп, менә бу дискләндә

Диннәр үзенең диннәренең үзендә моңа җаваплар бик хисап. Ләкин фән диннең эченнән җавапны алырга теләми. Аңа кирәк объектив җаваплар. Һәм бу җавапларны без без эзлибез, эзлибез, шуңа күрә без әле һаман бер төрек таналарга басабыз. Фәлсәфә мо мо җаваплылыклар эзли. Бәлки менә шушы нейро нейротикшеренүләр җавап бирә алыр. Антропология дигән әйбер инде аны этнография дип атарга мөмкин. Борынгы җәмгыятьтә диннәр һәм яңа дини хәрәкәтләр һәм магия күренешен тикшерә. Бу инде башка төрле төшенчәләр бар. Бу инде теге популяр төшенчәләр берсе. Магия инде бу Гарри Поттер түгел. Бу борынгы Бу төрле халыкларда булган тылсымга ышанулар, сихер йолалары белән бәйле тикшеренүләр менә бездәге бу бытовой, бытовая магия, көнкүреш магиясе. Моннан тыш әле безнең бар борынгы җәмгыятьтә диннәр ансаи ул бер бер күренеш инде менә бу аборигеннарның. Безнең әле бар яңа дини хәрәкәтләр әйткәнчә, менә бу кешеләр ташлай яңа дини хәрәкәтләргә керә. Әлегә һаман юбисейлар бер гасыр үтте. Моннан тыш әле безнең менә унбиш-егерме ел элек кенә барлыкка килгән секталар да бар. Ул, мәсәлән, бар шундый, мәсәлән, исемләп куймыйм. Әллә инде адепты фиолетового пламени дисем, шундыйрак сияющего фиолетового пламени дигән шундый бер секта бар, Марахтан чыккан. Кызык кешеләр, аңсайтар да бар, ләкин кызык алар, ләкин куркыныч аларның

ны өйрәнү һәм алар өстендә эшләү кирәк. Барыбызның шундый яңа дини хәрәкәтләр экология белән бәйле анда. Ну, уйлап карасаң, бөтен бөтен күпчелек вегетарианнар һәм пищеводлар, нәрсә, лаер инде бераз сектантлар. Вот. Мин шуны әйткәнчә инде яңа диннәр, псевдодиннәр, минималь дин, динсез дин дигән нәрсәләр турында. Ну, яңа диннәр ул әйткәнчә инде секталар да керә моңа. Моннан тыш безнең бит

хезмәт язасыз икән, аларны тыю өчен ниләр эшлисез икән? Сезнең эшегездә проблема тудачаклар, гаиләгездә проблема сыячаклар, сезне акылдан язып итәчәкләр матбугатта, сезне анда эшегездән үстләр, төрле эшләр башкарган көннәр һәм башка һәм башкалар. Менә бүгенге көндә шушы маҗаралар аша үтәргә мәҗбүр безнең кафедраның башлыгы. Ул аның язган экспертизасы нигезендә Мәскәүдә Саентология чиркәве дигән оешманы дини оешма буларак теркәүдән башкартканнар иде. Ничек башкарттылар? Чөнки, ну, ул оешма шөгыльләнә. Ну, дәвам иттерегез. Сез мәчеткә киләсез, мәчеткә килдегез, намаз укыган өчен сез акча түлисез. Бу инде дини оешма мондый әсәр эшләгәнме? Бу, конечно, оешма буларак тиеш. Ә саентологларда бар адитинг, адитик дигән әйбер, адитинг бу дини йолага якын инде ул чамасында һәм чын да ул дини йола рәвешендә үтә. Ә ул түләүле, анда 6-7 мең кимендә дәясе. Менә шушыңа, шушыга бәйле рәвештә экспертиза ителгән инде бу дин түгел, бу дини оешма түгел, ә коммерциаль оешма дип. Һәм инде саентологлар моны яптылар, шуңа бит хәзер дә безнең әле һаман бара маҗаралар безнең кардәш башларның хәлләре дигән булды. Җәфалыйлар инде. Аны вата, төнлә монда. Кыскасы, менә шул кадәр куркыныч бар аңгы теге яңа диннәр. Псевдодиннәр дигән дигәнебез инде ул токмашкадан алучылар. Мәсәлән, джедаистлар, джедаитлар дине, ул шулай аларның хәрәкәте бик көчле. Бәлки без бара килер Гарри Поттер дине, Гарри Поттер, Гарри Поттерның теге фанатлары бераз картайгач, күтәргәч, хатта көннәр үткәч, бәлки андый динга килер. Һәм алар шундый ясалма диннәр алар бар, менә гыйлемдә бездә чыккан иде мәкаләләр турында, анда укырам кин, анда хәтта алсу төстәге бер-беребезгә розовый единорога табынучылар да бар. Ул бик көчле дини хәрәкәт. Минималь дин дигән күренеш бар, минималь дин нәрсә ул? Сез Аллага ышанырга мөмкинсез яки Аллага ышанмыйсыз, ышанасыз инде фәрештәләргә, ләкин сез дини түгел, сездә дини бер гамәлләр дә юк, мәчеткә йөрмисез, ләкин сез ышанасыз инде фәрештәгә яки инде Аллага гына, сездә шундый минималь дәрәҗәдә генә. Менә моңа бер мисал бар, ул хәтта да бар шундый күренеш религия без Бога дигән, менә динсез дин ул шул инде, менә сездә Дин, диннән бер элемент та юк, ләкин сездә үтә затка ышану бар. Яки хәтта ул зат та юк, сезгә кирәк фәрештәләр генә, сез фәрештәләргә ышанасыз. Менә бу бар сәлам бар бер кино. Не было Берлин. Вот. Менә анда мәсәлән фәрештәләр бар, димме? Фәрештәләр. Менә бу фәрештәләр, ну без кабул итәбез, без кабул итәбез шундый персонажлар буларак. Менә бу ул әсәрдәге персонаж системасында Аллага урын юк. Анда алла ашыгын. Нәрсәләр бар, ләкин аларның хуҗасы юк. Оп, шундый. Менә бу минималь дингә бер мисал. Анысын тагын да Наил Супермеча була мәсәлән. Естественно, да, шул тәкәддер ангелар шуның өчен дә. Ну, да, конечно, балалар. Гомумән, Голливудта дин ул. Аерым. Кызганыч, тарихи. Вот. Токмачка табучылар, бу кызык күренеш. Бу мисал ясалма рәвештә махсус төзелгән псевдодин, квазидин дип кирәм динаны. Аның ясалу максаты ул пародия ясау диннәргә. Менә хәзрәсәгез безнең 15 ел элек Әлмирә апа Әдиятуллина бик каты тырышып инде Россия хатын-кызларына мөслимәләргә яулык белән паспортка фотога төшү мөмкинлеген Яулап алганнар иде. Шушы елларда шушы дингә нигез салган кеше яулап алды Австриядә рөхсәт үзенә бушлай киеп утыра төшергә. Паспортка. Аның җана, аның бар ID, ну, машина ятучы талантлыгы, анда аның паспорты бушлай белән фотосы төшкән.

Алар, алар, алар чынлыкта атеистлар. Ләкин диннәрдән шулай көлү яки шаярту өчен инде алар шундый э, диннәрен э, уйлап чыгардылар. Һәм аларда инде җомга көне исә изге көн. Анда аларда аларның изге аллаларын берсе ул макарон ашау, тупаша ашау сыйры белән. Чөнки аларның алласы ошаган э, макарон, бу макарон монстры шатырга макарон, шатырган токмач

Сам себя не стал тоже. Сейчас это будет как, когда он МК уже задует. Анда безнең өч юнәлеш, әлеге юнәлештә дин белеме үзе ислам теологиясе һәм христиан теологиясе. Теологлар безнең священниклар түгел, ә исламны яки христианлыкны бик тирәнтен өйрәнеп, Ә аның теологиясен, руханиятен, илаһиятен бик яхшы дәрәҗәдә белүче белгечләр. Бездә бар магистратура, анда шулай кызык юнәлешләр, анда конфликтлар турында, һәм Ханзинск, Ислам теологиясе, анда кызык юнәлешләр бар иде. Һәм бу бездә бик кызык, чөнки безнең магистратурада укыйлар безнең укучылар. Сөйләшеп чыктык әлегә шулай. Ну, анда, мәсәлән,

Шаһнанар, икәм шәхесләр, бик гаҗәеп кызык шәхесләр, бик кызык шәхесләр, каршылыклы шәхесләр. Бездә, мәсәлән, анда кафедрада бер өстәл артында утырган көннәр ике кеше, алар икесе ике төрле лагерьда, теге, мәсәлән, э, берсе мөселман, берсе христиан, аңлашыла инде, монда сынамар күренеш. Э, Бездә бар инде протестантлар, бар православныйлар, атеистлар, мөселманнар, һәм башкалар эшләүчеләр, кеше арасында бар яһүдиләр, анда христианнар, католиклар, хәтта мусульманнар шулай, ну, төрле категорияләр. Һәм менә анда бер мәсьәләгә анда бер исем кабул алмый торган ике карашлы кеше бергә тату булып яши, эшли ала да ул. Инде соңгы елларда урнашкан шундый дуслык. Бездә бар дин белеме түгәрәге, һәм бар бездә Австралия исемле клуб, анда инде

Анда поле, кайда анда бара теге дини сугышлар, кайда бара дигәндә кешеләрдә мәчет, кая тагын нәрсә. Кстати, шундый бик кызык форматта без суса кереп карыйбыз. Теге безне анда җыеп, кайда сектора җибәрү бик кыскача гына булыр иде. Шуңа күрә без менә үзебезнең базада сәр шапарибыз. Ну, кыскасы, ничек булдыра алабыз, шулай нәрне өйрәнергә тырышабыз. Менә шундыйрак хәлләр.